Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, Inklusioun amplaz Integratioun, Uschloss amplaz Ausschloss, Chancëgläichheet duerch Differenzéierung, individuell Entwécklung duerch innovativ Kompetenzförderung, wann et drëms geet, sech Ziler ze setzen, mat Begrëffer, déi eppes hierginn, da ka keen eisem Bildungsministère eppes virmaachen. Nach ni war d'Schoul sou inklusiv, innovativ a modern ewéi haut, zumindest um Pabeier. Wann déi lescht Jore blo Bildungspolitik eppes erreecht hunn, dann d'Schoul besser kléngen ze loossen. Ob sech awer wierklech méi wéi d'Begrëfflechkeet zum Bessere gewennt huet, dat ass méi wéi zweifelhaft. Ëmmer méi Kanner fält et schwéier, konzentréiert de Coursen an de Schoulen ze folgen. An ëmmer méi Kanner leide schonn a jonke Joren ënnert Aggressiounen, well se mat hire Suergen an Ängschten net opgefaange ginn. D'Enseignanten ginn all Dag hiert Bescht, fir all Kand am Land déi selwecht Chancen op eng gutt Bildung ze bidden. Mee wann d'Centres de compétences aus allen Néit platzen an d'Enseignanten an d'Kanner, och wa schwéier Fäll gemellt ginn, keng Ënnerstëtzung kréien, Da sinn hinnen d'Hänn gebonnen. Enseignanten si keng Psychologen. An dat ass hinnen net virzewerfen. Wann d'Enseignante Problemer mat Kanner an hirer Klass hunn, déi Unzeeche fir e sozio-emotionellen Trouble hunn, da musse se dat kënne weiderginn, ouni Angscht ze hunn, gesot ze kréien, datt se just ze schlecht an hirem Beruff wären an d'Kand eeben. net ënner Kontroll hätten oder datt se eben einfach nach niewent der Aarbecht eng Zousazformatioun maache sollten. All Kand muss gehollef kréien. Ech menge jiddereen heibanne kennt mindestens een Enseignant, dee vun engem Kand erziele kann, deem hätt misste gehollef ginn, mee wou einfach näischt geschitt ass oder, an dat ass zwar méi seele mee dofir ëmsou méi dramatesch, wou zwar eng Prise en charge vum Kand gemaach gouf, mee wou d'Kand du just vu Service zu Service geschiibt gëtt, bis et schlussendlech am Ausland gelant ass, well mer zu Lëtzebuerg net déi néideg Hëllefstrukturen haten. Dat ass eng Katastroph. Eis Enseignanten sinn haut mat ganz anere Realitéiten um Terrain confrontéiert wéi nach virun 20 Joer. Et gouf haut scho gesot, D'Schoul vun haut ass net méi déi vu gëschter. De Problem ass, e gudden Deel vun eisen Infrastrukture sinn awer nach déi vu gëschter. De Beruff ass sécher net méi einfach ginn. Datt et an esou enger Situatioun net déi beschten Idee ass, de Secteur och nach ze iwwerschwemmen mat engem ganze Koup nach net qualifizéierte Chargéen a Quereinsteiger, déi einfach an d'kaalt Waasser geheit ginn, misst eigentlech op der Hand leien. De Fait, datt jiddereen, deen eng Première gemaach huet, elo zu Lëtzebuerg virun enger Klass stoe kann, ouni virdrun an iergendenger Form an engem Stage evaluéiert ginn ze sinn, dréit sécher net dozou bäi, d'Ausbildung vum Enseignant méi attraktiv ze maachen. Mir sinn aktuell an enger Situatioun, wou d'Aarbecht um Terrain ëmmer méi haart an d'erwaarte Qualifikatiounen ëmmer méi héich, mee déi reell Ausbildungsqualifikatiounen ëmmer méi niddreg ugesat ginn. D'Léierpersonal leeft op de Felgen an déi Kanner, déi och just e wéineg aus dem System erausfalen, bleiwen op der Streck. An da gëtt sech awer gewonnert, datt de Beruff un Attraktivitéit verléiert. Eng Schoul ass eebe keng Entreprise, och wann eise bloe Minister dat villäicht mengt. D'Schoule solle fir dës Regierung lafe wéi Betriber. Direktiounen un der Spëtzt, déi d'Responsabilitéit droen, da muss de Minister dat net maachen. D'Enseignanten, déi als fläisseg Aarbechter schaffen, an d'Kanner, déi als fantastescht Endprodukt zum Schluss d'Schoul verloossen, fir dann, am beschten a MINT-Fächer, smart an innovativ Start-ups zu Lëtzebuerg ze grënnen, fir den Nation-Branding virunzedreiwen. A wien deem net gerecht gëtt, gëtt eebe esou laang mat duerchgezunn, bis en iergendwann d'Schoul awer verlooss huet. Wat dann aus dem gëtt, interesséiert d'Regierung net weider, et war schliisslech kee Leeschtungsdréier. Den eenzege Grond dofir, datt eise Schoulsystem sech trotz dëser reng kapitalistescher Approche ëmmer nach eng gewësse Mënschlechkeet erhale konnt, ass wéinst dem onbeschreiflechen Engagement vun den Enseignanten um Terrain. Mee si gi midd a si kënnen net éiweg esou weidermaachen. D'Attraktivitéit vum Enseignantsberuff hëlt net of, well de Beruff u sech net extrem erfëllend wär, mee well d'Kaderkonditioune lues a lues net méi z'erdroe sinn. An dat ass net d'Schould, dat ass net d'Schold vun de schwierege Kanner oder vum Personal, wat keng Kontroll huet, mee et ass d'Schold vun der Politik. Et ass d'Schold vun enger Politik, déi probéiert, e Mangel ad hoc ze léisen. Et ass d'Schold vun enger Politik, déi probéiert, e Mangel, deen iwwer Jore konnt gesi ginn, ganz séier aus der Welt ze schafen. Et ass d'Schold vun enger Politik, déi joerzéngtelaang dat e bësse stéifmütterlech behandelt huet. Et ass d'Schold vun enger Gesellschaft, déi déi eng Beruffsgruppe géint déi aner ausspillt. An och dat gouf haut gesot, wou d'Arméi mat schéinen Jeepen mat Waffen, Werbung an de Schoule mécht, fir ebe Leit unzezéien, wou d'Handwierk an d'Schoule geet, fir Werbung ze maachen, a wou den Enseignement keng Werbung fir de Beruff mécht. U sech misst jo all engagéierte Schoulmeeschter an all engagéiert Joffer déi beschte Werbung fir de Beruff sinn. U sech kéint een also dovun ausgoen, datt d'Kanner, esou wéi de Gilles Baum dat virdru gezielt huet, duerch hir Schoulmeeschteren a Jofferen dovun iwwerzeegt géife ginn, fir selwer an den Enseignement ze goen. Mee wéi ech virdru sot, ass déi Situatioun fir vill Enseignanten, déi am aktiven Déngscht stinn, haut eebe grad esou, datt se net Werbung fir hire Beruffsstand maachen. An dat ass schued. Well et wär déi beschte Werbung, déi ee ka maachen, wann Enseignanten selwer hire Schülerinnen a Schüler soen, Ma gitt enseignen! Du bass ee vun deene Beschten, deen ech hunn, an dech géif ech gutt am Enseignement gesinn. A fir datt d'Enseignanten genau dee Reflex hunn, musse mer hinnen d'Liewe méi einfach maachen. Mir mussen ophalen, Schoulen wéi Entreprisen ze gesinn, mee mir mussen se nom Humboldtschen Ideal gesinn, wou ee léiert als Selbstzweck, wou ee léiert fir weider ze kommen, wou een net léiert just mam Zil fir herno e funktionaalt Element vun enger Gesellschaft ze sinn. Mir brauche keng Schoul, déi iergendengem. Back on Track Fetischismus vu viru 50 Joer noleeft, wou vun uewen erof, ex cathedra, Schülerinnen a Schüler Vokabelen agedrummt kréien, déi se souwisou haut méi séier op hirem Handy kënnen nokucken, wéi se fréier se konnte léieren. Jo, liesen, schreiwen, Mathé, dat ass wichteg, mee dat Auswennegléieren aus de vergaangenere Joerzéngten, Dat brauch een haut ëmmer manner. Gefuerdert gi Kompetenzen, fir eebe grad dat Geléiert kënnen unzewenden. An och do ass et leider esou, datt mer d'Enseignanten heiansdo alleng do stoe loossen. Mir loosse se alleng do stoen, mir soen hinnen zwar, hei ass e Leitfaden, hei ass e Guide, wann ech gliff, setzt dat ëm, mee wann Der et gutt wëllt ëmsetzen, da wann ech gliff, maacht nach zousätzlech Formatiounen an ëmmer weider Formatiounen. D'Fro ass, wéi kréie mer dat besser encadréiert? Ech si ganz éierlech, léif Kolleeginnen a Kolleegen, ech kann Iech dodorobber keng Äntwert ginn. An ech menge mir alleguerten hunn net déi eng eenzeg richteg Äntwert dodorobber. Ech mengen, datt et en Zesummewierke vu ganz villen Elementer ass, eng Simplification administrative an de Schoulen, eng Méiglechkeet, fir de Beruff kënnen ze liewen, ouni direkt ëmmer nëmmen evaluéiert ze ginn, a virun allem eng Méiglechkeet fir de Schülerinnen a Schüler, dat ze vermëttele wat wichteg ass, fir de Beruff vum Enseignant attraktiv ze maachen, nämlech d'Freed drunner, de Beruff auszeüben. Ech soen Iech Merci.